Mêlisên Tirkiyê yên çekdar li herêma Efrînê di destpêka meha Mejdar Abûrî de ji ber girtina selfiyekê jineke ciwana Kurd li navenda bajarî Efrînê girtin û mehekê di girtîgehê de hiştin. Malpera Efrîn post ragihand mêlisên Şurta li Eskeriyê keça Kurd Dilşan Saleh Xelfan ji gundê Kêwara ji mala wê li bajarî Efrînê girtibûn. Çekdaran welatiya Kurd bi tohmeta wênekişandina baregehên leşkerî girtibûn û birbûn girtîgeha navendî ya Maratê. Roja Sêşema borî Dilşan Saleh Xelfan serbest hate berdan. Herêma Efrînê ji sala du hezar û hejdan de piştî ku ji aliyê Tirkiyê ve hate desteserkirin, xelkên wê rastî hemû cureyên îşkence û zordariyê tên û her wiha siyaseta demografî berdewam e. Doh Pêncşemê milîsên çekdar piştî girtina keyfî ya Akademiyê Kurd Mihemed Fehmî Ebdo ku bêtirî sal û nîvekê dom kir li Girtîgeha Navendî ya Maratê serbest berda. Mihemed Fehmî Ebdo şêst û sê salî ye û ew ji gundê Xirbê Şara ye. Di heftê Nîsana du hezar û bîstan de ji cihê kar li ofîsa endezyariyê ya Meclisa Xwecihî ya bi ser Tirkiyê ve li bajarê Efrînê hatibû girtin. Milîsên ewlehiya siyasî yên girêdayî Tirkiyê piştî du heftiyan ji girtina wî êrîş dan ser mala wî, lêgerîn kirin û kelûpelên wî xerab kirin. Dadgeha Dagirkiriya Tirkiyê di yekê Adara du hezar û bîst û yekan de bi behaniya belavkirina ruhê nijadperistî û nakokiyên mezhebî sê sal cezaya girtinê bo wî dan. Ew jî heman tohmetên ku li girtiyên Kurd ên li dadgeha rejîma Be'sê dihatin kirin. Diktor Fehmî di pazdeh Hezêranê du hezar û bîst û yekan de ji Dadgeha Dagirkeriya Tirkiyê Ya li Efrînê biryara bêgunehiyê wergirtibû, lê hêzên dagirker ew bernedan û ew di girtîgehê de hiştin. Roja Pêncşema derbas bûyî, ew serbest hate berdan. Doh roja pêncşemê xebatkarê Kurd Xalid Meşayîx li nexweşxaneyeke Elmanyayê di heştê û çar saliya xwe de koça dawî kir. Xalid Meşayîx yek ji nifşê yekemîn bû ku tev li tevgera Kurdî ya siyasî bibû. Xebatkarên xebata xwe ji bo mafê gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê bi berdewamî kir. Xebatkarê Kurd di xortaniya xwe de li gel çend havalên xwe yên kevn wek Elî Ebto, Mihemed Ehmed, Samî Mele Ehmed Namî, Ekrem Xebaz, Abdullah Mella Elî û hinek din di Encûmena Xortên Dîmkurat yên Kurd de kar dikir. Ji ber çalakiyên wî yên siyasî rejîma Sûriyê ew girt û nêzîkî neh sal û nîvan di zindana de hişt. Xalid Meşayîx di sala hezar û neh sed û sî û heftan de li herema Dêrikê jî dayik bûbû û ew ji malbata Meşayîx ya navdar bû. Wî di temenekî biçûk de karê siyasî kiriye. Doh roja pêncşemê piştî temenekî dirêj ji xebata siyasî wî koça dawî kir. Roja pênşemê li Berlînê merasîma leşkerî ya herî payebilind a Elmanyayê ji bo xatirxwestina ji rawêjkara Elmanyayê Angela Merkel Hate lidarxistin. Merasîma mezin a tatoyê ya artêşa Elmanî ku li derveyî Wezareta Berevaniyê ya Elmanyayê tê lidarxistin, ev bûne ji bo çûna serkirde û wezîrên berevaniyê yên Elmanî tê lidarxistin. Li gorî protokolên merasîmê, ji kesê ku tê xelatkirin tê xwestin ku sê perçeyên mozîkê hilbijêre. Di vê derbarê de Angela Merkel sê stranên Elmanî hilbijartin. Di nav de stranek a sedsala hicdan bû û pankek ji hunermenda Nina Hagen bû. Dadgeha bajarê Koblenz a Elmanyayê got doz li dijî zabitekî Sûrî yê bi navê Enwer Bekirî bû kete qûnaxên xwe yên dawî. û daxwaz dike ku wî heta hetayê zindan bikin. Zabitê îstixbarata Sûrî gumanbar e ku wî herî kêm ew di kuştina sî welatiyên sivîl de di şerê navxweyî yê Sûriyê de beşdar bibû. Dadgehê Enwer Bisaziyên Dijî Mirovahiyê di du hezar û yazdeh û du hezar û duwazdan de tawanbar kir. Dema ku wî weke lêkolerê sereke di navendeke binçavkirinê di Şamê kar dikir û bêhtirî çar hezar kes îşkince kiribûn. Ji ber van sedaman dadgehê hukmê heta hetayê dayê. Ev yekemîn car e ku dadgeha hikûmeta Beşar el Esed bi tawanên dijî mirovatiyê tawanbar dike û tê çaverêkirin ku di sêzdê çeleya du hezar û bîst û du wan de biryar were dayîn.